e, pakaexposwa deep secret yageri mapanzure parufu rwake inini was there ndanditori iwitness and eh, this secret ambofu maifungira guys so ah, chikatoikosha apa ndichoti motoona vhidhiyo roi kusvika rapera maizwa so inini nemunin'ina wageri todzidza pasame school handiti so anga tori masikati tichitobaya kudh so panguva yaita itobaya kudh tichitoti haa ah, nhasi kune special meal chichii mongoziva pamajees saka ah, nguva idzodzo akabva Kowa yakabva yapinda pafoni yake ndobva adaira kowa anga aitaura nabamunini wake aitoti habamunini wangu wandifungawo nhasi datombowa kuguma airtime chitomuti hawangu onewo ndigumirewo neyangu aizwa bcoz ndakatotswa bva atiti bhoo ndobva ndangomira nangusuduka namupa space kuti ataure ka mapersonal matters ake nabamunini wake so panguva iyi ndangova ndangoona akutanga abva adonhedza foni auratidza kuti akufizuka fizuka ndobva angoti p bva ah, ndatomhanya ndakati ah, kona iwe mapanzure mapanzure iwe ah, ndobva ah, ini bva ndatanga mapanzure mapanzure bva ndatora attention emunhu ese anga ari pa aienda kudh waizo ndobva ndonobva wadzoka bva wamuunganira bva team refirst aid bva ramhanya bva ramusimudza bva raita yanga richiita so ini panguva yebva ndatora foni yake maizo bva ndatanga kuteerera ko record ya ndobva ndanzoti o oh, geri mapanzure ashaya ah, iwe ah, Ndoziva kuti ndakanga ndangodonedzawo foni bva ndadzidzereka bva ndati puu negotsi ndichiti puu negotsi bva ndobva wasiya um, mapanzure pasi ndobva wamhanyira inini wati chii chikuitika saka munhu wese vanga utoti asi foni iyi ine mushonga kai vanhu vaibva vateerera audio iri bvanza kuti o oh, brother yake nemapanzure yafa ndobva wati shet shet naona wandiswa chishamba inini ainda ndakunzwa kunge ndakunzwa hope ndana kusafila bho sageri munhu wekuti ka ndotomuona sebig brother yangu ndobva mm, mapanziro bvazomuka papaya ndobvamuka ndati ah, ndobva ndamutarisana ndati sahwira handi padeni ndobva atatotora mabhegi idi papa tatumira padeni osvika padeni pakazara baba papa nemunhu unozvaa tangoti tichingopinda gedhi namapanziro aiziva tibva tangoona picture rageri riri riri pa riri pa riri pawo rakanamirwa kumadziro rakanzi rest in peace so unozwa mwoyo wakabva watanga kurwadza kuona i uzoti vanhu vanga vari papo futi vairwadziwa kuona vamwe vakagara pamajira ho vamwe vari vari pasi muyadi makaita kuzara munhu unzwa iwe paita papa iwe zati parufu papa irwadza unzwa iyo yanga iri rufu kwete finarao yanga iri rufu chingopinda papa vanhu vatanga kutobata maoko vachimunyaradza nyaradza inini wose munhu anga ndauya naye ndakatozongomubatawo maoko but munhu wekuti ndandatobvawo naye kuchikoro ndakatomubatawo maoko aa but ndakatozongomubatawo futi aunoziva ah, kuti parufu apa mm, nga pane munhu kaniwe iwe vanhu vanga vakazara mukati mugedhi vanga vakazara vakakwira pamajira wo vachitanga kutona bhora ndobva ndatangoti sawira agere arwadza shamari ona kana muwandiro ukaita vanhu unoziva kuti mapanziro akangonditarisa so ndobva tanga kuti iwe vanhu inyoka kunzwa ah, kuchi chekuitika unzwa hapana kana munhu apa hapana kana vanhu vanokuda vada kunyebedzera kukuda so kana wafa but hapana kana munhu cheche ndobva ndati kochiko wangu kutaura nyaya yako nditi ona tasa uyo muchinda uyu ndiwo panonzi ndiwo channel yenonzi panonzi pano tv uyo ndiwo zim gossip uyo ndiwo ichakuti ah, vatanga tondiudza mazita etimu rese rari papo vandiri kunza vanhu vari kutongonyepedzera ndibata maoko vachititi hee kuti bata vachiti vachitinyepedzera kuchema kunesu vachinyepedzera kurwadziwa pa vanhu vari kutouya kuno kuzotsvaga kondeni unza vari kutofara kuti mwari maita basa tatowana kondeni rekutoapulodai payoutube takutowana mari nguva iyoyo ndakarealiza chokwadi kuti a ah, mapanzure anonzwisisa anonzwisisa life than inini ini ndinongofunga kuti vanhu vari kutorwadziwa nesu kana ndikuonaka misodzi but hmm, akandiratidza chokwadi changa ndisingazivi pamazimbabweans unzwa kuti akaramba achiendera mberi kunzwa mapanzura achiita hanzi e eh, mukuona last week e sister vajinimbe vakafa apo kunzwa makatanga kutora mavhidhios kana kubatsira munhu achishanya kachiita kunge achafa kunzwa imi makasiya munhu achifa muchingotora mavhidhio noda kwamari kati imimi achitaura ah, uzataka uzati ndakaona mapanzura chirwadziwa kunza uzati ndopandakanzisa kuti mazimbabweni denga chairo chairo denga vachaita rekuonera mabhuku emawashtawa haa zvekuenda kudenga mazimbabweni simbokanganwa ayi hmm, bhezi ya moyo yenyu haisi bho so mapanzure akaramba achipopota maizi vachipopotera vanhu vese saka panguva yaipopota manje pakazongosumuka ukanga musikana anobva akatanga kuti iwe nyarara kunzwa e, iye geri wakowo futi uyu mukoma wakowo futi atori nezvitadzo zvakawanda kunzwa e, ndozvatitori mazimbabweans kunzwa iye atofaya asitoenda kudenga hanzi uri kuziva here kuti ndiye akabvisa kimberly humhandara e, kimberly unoziva iye wekuroorwa naholy ten aitoti hanzi e, kuroorwa kwakaitora naholy ten kokuya itori testimony yakimberly kunzwa geri wako ndiye akabvisa kimberly humhandara kamusiya achiti hanzi iye anake iye andidanane kamunhu kakaonda kunzwa Ah, uzoti vanhu ngari papakashashamusika vati "Mm, uyu musikana ari normal uyu ndobva isusu nanhambo mujaja ndana ngogaroo ndakati "Ih, panapa pakashata semunhu unonge uchitongodzidzawo zvakawanda ndobva ndati "Ah, mapanzure apa padoda tiroe research bhozi uyu musikana kutongopomera mhosva Uy, because geri afa ari mudhaka iwewe mapanzure ndiwasara munin'ina wageri ndiwokufanira kutomureverera mapanzure kuti aende kudenga bcause chitadzo ichi kana chiri chitadzo ichi unofanira kutochireverera kuti mapanzure awane kupinda denga handiti ndobva anditi hashuwa ah, pakaipa saka toita seni nyaya iyi ndakati aiwa ngatiinvestigate nyaya iyi tione kuti ichokwadi here kana chiri chokwadi toripa panoda uripo kuti geri aendewo kudenga aiza vati hapo blaz saka hamukuona chika guys ka don't forget to subscribe mamalaika pati two yacho iri kuuya tokuudza kuti zvakazofamba sei chokwadi here zvakazofamba sei kuna kimberly naholiteni holiteni akazozvigamuchira sei chichii maiziva Hey guys havasi maactors enazaboom chete ari kupiwa mari yenzungu kune maactors ari kunze uku Eh, vari kutoshaya kuti zvofamba sei pamwe vari kupiwa mari yenzungu havasizoti maproducers avo nemadirectors vanofambisa sei kana kuti youtube inobhadhira sei handiti ini guys eh, my name zim tunes kana kuti brandon uh, ah, ndobhadhirwa neyoutube kugadzirawo ndichiita mavhideo so musaskipa maadverts ndanonditiwo mari so guys kuna vanangoida kubatsira kuti unozobusta sei maflows ako zvese kuti unozotanga kubhadhirwa sei everything ndechikuticha everything unongoninibokisa pawhatsapp tokusai mugroup rate chikuticha everything ndichikupai matricks nemasecrets ekuti mavideos ako ete maviews handiti panongodowa registration fee two dollars chete bcause ini ndenshandisa nguva yangu kukutichai zvinhu izvi bcause time iyoyo ndokwanisa kutogadzira mavideos ndikaita mari so plus maartist ngoma ndiyo ndiyo mamusical videos achiri kungoita ten dollars so far sa hatisi kukwidza price saka iwo mhanya tikusetire music video rako recartoon visualize manyama waizi haasi tinosota wangu topedza masports but takumaketera futi bcoz isusu takataa nenew police takugadzira music video toda kugadzira video tichikupromotera song yako toda imaketa haa unonyeba iwe unosumuka chete iwewe